Dem baş guhdarên hêja bi bernama Welatê xwe binase em dîsa biwerene. Di xeleka derbasbûyî de me bi navçeya Farqînê bernama xwe bi dawî kiribû, Em ê di vê xelekê de ji navçeya Xezroyê bernama welatê xwe binase berdewam bikin. Xezro Xezro li bakurê rojhilatê Amedê heştî û şeş kîlometran dûrê Amedê ye. Ev navçe di quntara çiyayê bi navê Girê Hebo de hatiye avakirin. Başûrê navçeyê deşt e û aliyê bakur jî çiyayî ye. Havînan hênik e û zivistanan jî bi baran û bi berf e. Lê bi gelemperî klîmayek reşayî li herêmê dimeşe. Çemê wê herî girîng, çemê zuxur e, serkaniya vî çemî ji herêma Zergûşê derdikeve, çemê Zergûş, Di ber Bismilê re diherike ser çemê Diclê. Guhdarên hêja bîst û çar gund û sih û şeş mezrayê girêdayî Hezroyê hene. Li gora îstatîstîkên deh hezar û dehan şêniyê navçê çar hezar û pênc sed û pêncî û çar kes in û bi tevahiya gund û mezrayan ve jî hevdeh hezar û pênc sed û yek kes e. Navê navçeyê yê kevin Hataro ye. Ev nav di belgeyên Asûran de jî derbas dibe. Îhtîmaleke mezin ew e ku nav bi ermenî be. Lewra li vê herêmê kurd û ermenî bi hev re jiyane. Hindek jî dibêjin ev navê Hataro bi kurdî ye. Dibêjin ku hatero tê wateya hat, rojî tê wateya rojê, ango rojhilat. Ev herêm jî ji hêla cîwarbûnê ve gelek dîrokî û kevnar e. Dîroka vê herêmê heta serdema ber kevir diçe. Li gelek cihan gorên di keviran de hatine kolan û qewartin hene. Wisa tê zanîn ku hê ji demê neolîtîk ve mirovahî li vê herêmê jiyaye. Îro jî şikefta qebl û gundên şikeftan û gelek bermahiyên ji serdema berkevir ve mayîne, mîna mûzexaneyeke servekirî li ber çavan têne dîtin. Li vê herêmê Hûrî, Med, Hatî, Pers, Asûr, Roma, Merwanî, Eyûbî, Selçûkî û di dawî de jî Osmanî bûne desthilatdar. Li herêma Xezroyê ji cihên dîrokî yek jê Tercîl e guhdarên hêja. Tercîl niha gundeke piçûk e pênc kîlometreyan dûrê ji navçeya Xezroyê ye. Tercîl dikeve başûrê rojhilatê Xezroyê. Li vî gundî gelek bermahî û kavilên dîrokî hene. Li Tercîlê ji serdema kevin de beg û mîr jiyane. Çawa ku Şerefxanê Bidlîsî di şerefnamê de nivîsiye û dibêje ku serwerê vê mîrnişînê kurê Şêx Hesenê Zîrkî Seyîd Hesen e. Di roja me ya îro de mîrên yan jî begên ku li Hezroyê dijîn ew berdewama mîrên Tercîlê ne. Ew agahiya ku dibêjin begên Hezroyê ji Trakyayê hatine ev ne rast e, ev agahî ji siyaseta dijminê Kurdan ya derewîn û bêbingeh pêk hatiye. Li vê herêmê sê kela hatine avakirin guhdarên hêja. Kelha Tercîlê, kelha Mêranê û kelha Aryenderê. Ermeniyên ku li Hezroyê dijiyan berê gelek zêde bûn guhdarên hêja. Di fermana Ermeniyan de ji heft salî heta heftî salî hatin kuştin. Gelek balkêş e ku Ermeniyên li Hezroyê Çermûg û Çinguşê diman hatin kuştin. Lê li navçeyên Amedê yên din jî gelek Ermenî ji komkujiyê rizgar bûn. Li herêma Hezroyê li newala Xaço û Şkefta Dubûrî cihên ku komkujiya Ermeniyan lê hatî pêk anîne. Hezro di serdema Osmaniyan de girêdayî farqî nêbûye. Di sala hezar û neh sed û çil û sisiyan de li Hezroyê şaradarî hatiye avakirin guhdarên hêja. Ta sala hezar û neh sed û pêncî û çaran Hezro weke nehiye ango bajaroke girêdayî Farqînê ma û piştî vê Hezro dibe navçe. Cihên dîrokî li Hezroyê, Kela Percîlê, Şehabidû û Gora Şapûr û her wiha li navçeyê jî gelek koçkên wêranebûyî hene, ev koçkên wêranebûyî ji aliyê mîran ve hatine çêkirin. Guhdarên hêja li herêma Hezroyê çavkaniyên bîrên petrol û ocaxên kumirê hatine dîtin, Wekî din jî li herêmê hesin ku Kurd li herêmê ev berhemên bin erdî yên bingehîn in. Lê mixabin ev zengîniyên bin erdî nayên derxistin û gel sûdê jê nagire. Gel debara xwe bi xwedîkirina heywan û çandiniyê dike. Lê gelemperî gel xîzan e. Li Hezroyê cihên pîroz, ziyareta Mêraniyê. Guhdarên hêja ev ziyaret li gundê bi navê Mêraniyê ye. Gundê Mêraniyê navê xwe ji vê ziyaretê digire. Baweriyek wisa di nava gel de heye ku kesên felcoyî, tawî û bawî ji bo şîfayê diçin ser vê ziyaretê. Ziyareta Şêx Şabedîn. Ev ziyaret di navbera Çiyayê Hezroyê de ye. Di meha Nîsanê de dema serdana vê ziyaretê ye. Ev ziyaret jî wekî gelek ziyaretên Kurdistanê di meha Nîsanê de dibe mîna Mehrîcanê. Ziyareta Şêx Zeydîn, Ev ziyaret nêzîkî navenda Hezroyê ye guhdarên hêja. Ziyareta Şêx Fexrî, ev ziyaret jî li qebiristana navendî ya Hezrûyê ye. Wekî çawa dibêjin Şêx Fexrî komûtanek yê serhildana Şêx Seîd bûye guhdarên hêja. Di navbera Qulpê û Hezrûyê de di encama şerekî ku di navbera wan û dewleta Tirk de derdikeve, ev komûtanê bi navê Şêx Fexrî bi çend hevalên xwe ve şehîd dikevin. Gendirmeyên dewletê termê Şêx Fekrî û hevalên wî davêjin çalekî. Lê gelê herêmê şev diçin termê wan tînin û dişon û kefen dikin û li goristana Hezroyê vedişêrin. Ji wê rojê û vir de gora Şêx Fekrî bûye ziyaret. Şikefta Kabl, ev jî cihekî pîroz e. Guhdarên hêja ev şikeft li nêzîkî Hazroyê di çiyayê Kabl de ye. Ev şikeftekî gelekî balkêş e, wekî tunelekê ye, ji aliyê mirovan ve seranser hatiye kolan û vekirin. Ev şikeft kêm zêde çar kîlometre dirêjaya wê ye. Di nava vê şikeftê de gelek rê, menzel û salonên kolayî hene. Ev şikeft wisa mezin e ku şêniyên li Hezroyê dijîn hemû bikevin vê şikeftê de dîsa jî te jî nakin. Newala Kûr, Ev jî cihekî pîroz û gelekî girîng e li herêma Hezroyê. Ev newal jî wekî du kîlometran li rojhilatê Hezroyê dikeve guhdarên hêja. Di vê newalê de berî du sed heta sê sed salî Ermeniyan li vê newalê hilberîna Hesin dikirin. Hesinê ku Ermeniyan derdixistin li herêma Amedê difirotin. Piştî komkujiya Ermeniyan mixabin li vê newalê derxistin û hilberîna Hesin ji wê demê ve hatiye rawestandin. Guhdarên hêja gelek kesên rewşenbîr û navdar ji Hezroyê rabûne. Hilmî Aqyol, Muherem Erbey, Tewfîq Hêja û Mihemed Dicle ev çet navên sereke ji nivîskarên Hezroyê ne û her wiha gelek dengbêjî ji Hezroyê rabûne.

Ev jî dengbêjên herêma Hezroyê ne yên bi nav û deng in Guhdarên Hêja. Guhdarên Hêja navçeyek ji navçeyên Amedê navçeya Hênê ye. Navçeya Hênê dikeve li bakurê Amedê rêya ku diçe Licê û Çewligê bi not û heft kîlometreyan ji Amedê dûr e. Hênê dikeve di navbera du çiyayên paralel ku di nava rêze çiyayên Zarozan de ne. Ev navçe ta sala hezar û neh sed û pêncî û heştan nehiya licê bû, piştî vê statuya navçetiyê jê re hate dayîn, rûpîva wê çar sed û pazdeh kîlometre çarçik e. Piraniya şêniyên li navçeyê dimînin bi zaravayê zazakî diaxivin. Hinek gundên navçeyê bi zaravayê kurmancî hinek jî bi zaravayê zazakî diaxivin. Li gor îstatîstîkên du hezar û dehan hejmara şîniyên navçeyê digel tevahiya gund û mezrayan bi giştî sih û yek hezar û pênc sed û pêncî û yek kes bûne. Bîst û yek gund û sih û heft mezrayên girêdayî hênê hene. Di sala hezar û heşt sed û heftê û heştan ta roja me ya îro şaredarî li vê navçeyê hatiye avakirin. Li herêma hênê çiyayên herî bilind yek jê çiyayê Mem e. Bilindahiya vî çiyayê hezar û pênc sed û heft metro ye. Çiyayê duyem jî Çiyayê Çîmen e. Bilindahiya vî çiyayî hezar û pênc sed û pêncî û sê metre ye. Çiyayê Sisiyan jî Çiyayê Dubûrî ye. Ev çiya jî hezar û du sed û çil û sê metroyan bilind e. Guhdarên hêja em li vir gehîştin dawiya xeleka xwe ya vê carê, di vê xeleka were de em ê bernama xwe ji dîroka navçeya hênê berdewam bikin, li benda me bin ta wê demê bimînin bi xêr û xweşiyê de.